Helo a chroeso i hefyd y podlediad am siaradwyr Cymroeg newydd. Dyma fi, Richard Nosworthy, gyda chi eto gyda gwestai arall. Wel, y tro yma, dau o westeion a dweud y gwir. Mae Rhys a Connor Davies yn dod o Ohio yn yr Unol Dyleithiau. Ac maen nhw wedi dysgu Cymroeg er mwyn siarad gyda'i mam-gu sy'n dod o Gymru. Erbyn hyn maen nhw'n siarad yn rhugl ac yn rhedeg clwb Cymraeg yn eu prifysgol yn America. Nawr, cyn i ni glywed gan y brodyr, dyma hysbyseb fach. Ydy cyfathrebu yn bwysig yn eich gwaith chi? Pan dwi ddim yn podledu, dwi'n helpu pobl eraill i gael eu negeseuon allan. Dwi'n cynnig hyfforddiant ysgrifennu copi, hyfforddiant cyfryngau a gweithdai negeseuon. Ac os dych chi angen cymorth strategol, dwi yma i adolygu a rhoi cyngor hefyd. Ewch i richardnosworthy.cymru er mwyn darganfod mwy. Nawr, ymlaen at fy sgwrs gyda Rhys a Connor. Iawn, wel, croeso Rhys a Connor i'r podlediad. Diolch yn fawr iawn, diolch am y gwahoddiad. Wel, mae'n ffantastig siarad gyda chi, a um, just i ddechrau, wel, diolch eto am codi mor gynnar. Faint o gloch chi fanna? Um, saith yma. Ie, ddim wedi saith, ie. O, chod wedi saith yn y bore, so mae'n amser cynio fan hyn yng Nghymru. A just dweud ble ydych chi ar hyn o bryd. Beth yw hwn? Ie, rydyn ni ar yr Unrhyleithiau um, yn Ohio, a prifysgol uh, OSU, Prifysgol Dalaith Ohio fi'n credu fe. Yym ni fan hyn yn nghanol yym y brifddinas fan hyn, so yng nghanol y Dalaith yn yn ninas fowr Columbus. Columbus.
So Columbus yw prifddinas y y Dalaith felly. Yy Rhys jyst i ddechre jyst yy cyn i ni symud ymlaen i i i ddysgu Cymraeg yym Dweud ychydig bach am, am dy blentyndod, am y ddau ohonych chi yn tyfu lan yn, yn, yn Ohio, dwi'n cymryd, a, a, a rôl y Gymraeg yn eich bywyd cyn dysgu? Mm. Da, gwestiwn da. Um, Wel, allai ddechrau gan weud oedd hi'n fagorydd freintiedig iawn iawn. Um, gan o'n i mas yn y cefn gwlad, yn tyfu lan ar fferm fach, Nath e weithio fawr mewn gwirionedd, ond yym rhodd yym rhodd lle i ni fynd i i yym i bobman. O'n i'n gallu crwydro trw'r yy dros y brynie tr- yy o- ar bwys- o'dd 'na ffynnodd fach yym gerllaw i'r ffarm o'dd e o- o'dd e'n wych. Yym ie o'n i'n tyfu ni lan mewn tre fach o cul yym sy'n dre hanesyddol Gymreig yn ne yy ddwyrain Ohio. Yym. Ie, gathon ni blentyndod da iawn wedyn 'ny. O- o'n i'n o'n i'n ca'l lot o anogeth i fod yn greadigol wrth i ni dyfu lan, ac o'dd 'na lot o yym ddylanwad o'n rhieni ni i fod yn fyfyrgar, dwi'm yn gwbod, yym, o bosib, ond jyst yn, ie, darllen lot wrth i ni dyfu lan. O'n i ddim yn fawr iawn am chwaraeon, nath neb dda chwaith, ond yym Ie, fe gethon ni, fel wedes i, magwraeth hyfryd mas yng nghefn gwlad Ohio. Yym, a wedyn 'ny, fel wedes i, gethon ni fagwraeth mewn tref o'dd yn hanesyddol Gymreig, so o'dd 'na o'dd yym 'na gymuned o bobl o dras Gymreig yym a fuodd 'na shwd o amser ac o'dd 'na digwyddiade yn y gymuned yym fel dathliade Dydd Gwyllt Dewi. ac oedd 'na gymanfa ganu i gael pob blwyddyn am amser hir am gwddw ein plentyndod, yym ac oedd 'na, ie, oedd hi'n wych, oedd 'na lot o bobl fydd yn parchu eu gwreiddiau yym Cymreig nhw er bod nhw ddim yn siarad yr iaith. Ond fel fel fel sonioch chi Richard, oedd yr yr iaith yn chwarae rôl yn ein plentyndod, yym Fel, fel, yym, fel fydde, fyddech chi'n disgwyl o bosib, gyda chymuned mor gysylltiedig â'i gwreiddiau a'r gwreiddiau hynny yn gwreiddiau Cymreig, yym, roedd yr iaith yn fel, fi ddim yn gwybod, roedd e rhyw statws i'r iaith yn y gymuned, fel, os ych chi'n siarad Cymraeg, mae'n, mae'n codi'r sta- codi'ch statws bron, achos, yym, oedd hi mor bwysig i'r hen bobl yn, yn enwedig, Yym ac yy ma' mam-gu ni yn dod o Aberaeron yng Ngheredigion yym a dath hi draw yn y saithdege i gymuned o'dd yn dishgwl o'dd yn gobitho ca'l siaradwyr Cymrâg ch'mod i i gofio'r hanes i gwblhau'r hanes yy dyma hi'n cyrredd a yym ie o'dd 'na fel wedes i o'dd 'na lot o ddigwyddiade yn gymuned a byddwn ni'n trw'r amser yn y digwyddiade hynny ond clywed yr iaith yym fel bod 'i mor Wi ddim yn gwybod, mae rh- rhyw ffordd o o gofio ein hanes ni ac oedd y b- fel wedes i ma'r ma'r bobl wastad 'di parchu'r iaith yn y gymuned.
Waw. Um, dwi'n credu bod lot o bobl yng Nghymru ddim yn sylweddoli bod y, Gym y, y, y Gymraeg yn, yn bwysig i roi o gymunedau yn yr Unol Dyleithiau. Um, Cona, sut oedd y tî'n teimlo am y, am y Gymraeg a, a dy frawd yn, yn ystod y cyfnod yna? So trwy amser o'n i fel yy wel dylen ni dysgu Cymrag ond o'n i ddim yn gw- o'n i ddim yn gwbod shwt so ni 'di trio yy duol- duolingo cwpwl o weithie ond ie do'dd ddim yy llwyddiant 'na ond yym o'n i'n gwbod mam-gu yn siarad Cymrag a felly pan o'n i'n clwed e o'n i fel a na ein iaith ni ond dwi ddim yn siarad y iaith. A'r Peth arall oedd, wrth i mi fyd a fi yn hun o leiaf, o'n i dan argyhoeddiad bod yn nhad i hefyd yn siarad Cymraeg, ie, yym, achos yym y plant hynna yw e, y plentyn hynna, so yym fe gath y rhan fwyaf o'r Gymraeg yn ei deulu, ond yym pan ddechreuais i siarad Cymraeg, ma'r, ma'r, fi'n credu, newidiodd y syniad 'na tipyn bach, ond ma' ma' crap at y Gymraeg 'da fe. Yym so ma' mae'n gallu ch'mod mae'n gallu sgwrsio tym bach ac o'n i'n gwbod bod y Gymraeg o nghwmpas i ond yr yym yr argraff o'dd o'dd gyda fi o'dd bo' ni wedi colli mas ar y cyfle i ddysgu ac i siarad Cymraeg gan fod dad ddim 'di dysgu Cymraeg i ni. Ie so o'dd y- o'dd y- oeddech chi'n gwbod ychydig o Gymraeg pan o'ch oeddech chi'n uh, blant, fel uh, ambell i air falle, siwmai, diolch. Ie, yeah, fatha, siwmai, a nos da. Diolch.
Wedyn ni caru, fi'n credu o'n i'n gwybod caru ti hefyd. Ie. Yeah. Penblwydd hapus, fydde dal yn hapus i canu. Ie, yeah. yeah, blwyddyn fydde dal yn canu penblwydd hapus i ti. Nawr rhywbeth, jyst pethe bychain fel fel wedoch chi Richard fel yy fel fyddech chi'n disgwyl o sdim rhyw deulu o fewn fudwyr yym ie ro'dd ro'dd 'na ambell air Cymrâg o hyd yn y teulu ond ddim lot o'n i o'n i ymhell iawn o fod yn siciliol. Ie ie ac oedd felly oedd chi'n nabod teuluoedd eryll lle oedd y Gymraeg yn cael ei siarad?
Wel ma'n un... ma'n gwestiwn rhyfedd acho- wel ma'n gwestiwn anodd fi'n credu yn y cymuned achos ma' 'na yym deulu iau yn y gymuned gydag gyda'r tad o yym ardal Aberystwyth. Mae jyst yn digwydd bod yn y gymuned so yym dim byd yn ymwneud â'r ymdrechion sy'n mynd wel Wedyn ni, ddim lot sy'n ymwneud â'r ymdrechion sy'n mynd ymlaen yn y gymuned gyda'r Gymraeg, yym, a mae yna ganolfan Gymraeg, ond oedd e jyst ar, ar wahân i'r rheini, oedd e jyst yn di amserfydlu na. So oedd yna un, oedd y teulu ddim yn siarad Cymraeg, o'n i'n gwybod, o'n i'n ymwybodol o'r ffaith fod e'n siarad Cymraeg hefyd, Ond yym fel sonies i gynne fach o'n i'n odd ma' 'na gymuned yym ma' 'na ma' gyn- sori ma' 'na ganolfan Gymrâg i ga'l 'na yym y ganolfan ar gyfer astudiaethe Cymreig yym Madog yy Canolfan Madog. A ma' ma' hwnna yn yr un prifysgol lle dych chi'n astudio nawr ydy e? Nage, so ma'r ma' hwnnw ma' honno yn yym yn yr ardal fach le i'n dod o. So yym ma' ma'n rhyfedd fyddech chi'n meddwl ma' ym mhrif ddinas Ohio fydde'r ganolfan os o's na un i ga'l ond na yn yn y gornel fach ie o o o dde ddwyrain Ohio o f- le ma' na reidd- g- reiddie mor gryf yym o'r yy gymuned Gymrâg a fu na. Yym felly tyfu lan heb y Gymraeg go iawn, ond y, y Gymraeg yn bwysig, y, y Gymraeg yn y teulu, yn y, yn y, yn y cefndir. Uh, pryd nath chi benderfynu dechrau dysgu uh, yr iaith? A pam? Fi ddechreuodd, felly ie, yeah, weda i'n gynta. Weda chi yn Wrth i fi agosau'r ddiwedd yn fy nghyfnod yn yr ysgol uwchradd, o'n i ddim yn gwybod yn sicr le o'n i am fynd i i fynychu'r brifysgol, ond o'n i'n gwybod fydde fe'n anodd iawn i fi aros yn yr un lle, yym, felly penderfynes i, yym, ie, bo' fi am, bo- os os wi am adael, yym, wel, we- ddylwn i weud, sylweddolais i bod ddim perthynas gryf iawn fel perthynas oedolion gyda fi, yym, a mam-gu. So o'n i, o'n i'n meddwl prynu, o'n i'n meddwl bod rhaid i fi newid rhywbeth fel o'n i'n gallu cysylltu yn well, achos wedi i'r cyfnod clo, fi'n credu, wel, o'n i'n blentyn yn ystod, o'n i'n gwrt bach yn ystod y cyfnod clo, a wedyn ni wedi iddo ddigwydd, o'dd yna'r ysgol uwchradd, o'dd o'dd y cyfnod hwnnw yn yn busy iawn iawn, busy pob dydd, yym, Ac ie, fel y wedais i, o'n i jyst, o'dd jyst dim amser 'da fi prynu i dyfu ac i fagu perthynas gyda mam-gu. Yym, ond ie, wrth i fi agos at ddiwedd yng nghyfnod, o'n i'n sylweddoli bod rhaid i fi newid rhywbeth, fel bo' ni'n gallu nabod ein gilydd cyn i fi syl- symud i ffwrdd. Yym, so dyna nes i. Es i ati yn 2023, yn yr haf, felly ie, dwy flynedd a hanner yn ôl erbyn heddi, yym, i ddysgu Cymraeg, yym, er mwyn cysylltu gyda mam-gu yn, yn bennaf, yn gynta. Yym, a defnyddies i Saesneg yn Welsh i ddechrau. Yym, wel, fel, fel wedis di, gyda ni gyfnod bach iawn, gyfnod byr iawn ar Duolingo, a mae jyst yn ofnadw, mae jyst, i, i fi, wel, fi'n credu bod i yn gweithio i rai, ond i ni, sylweddolais i ar ddiwedd Rhyw fis neu ddoi yn neud Duolingo, do'dd dim Cymraeg gyda fi, o'n i'n ffili cael clonc o gwbl, a swn i'n swn i'n dysgu gyda unrhyw raglen arall, ma' rhaid i chi gael rhyw fath o lwyddiant ar ôl mis cyfan o witho. Yym, ie, felly o hynny ymlan es i ati gyda Saesneg yn Welsh, a ma'n, os nag 'ych chi'n gwbod, y y gwrandawyr, yy, ma'n rhaglen sy'n defnyddio sain yn unig, so ma'n ma'n rhaglen seiniol yn unig. Yym a ma' hynny fi'n credu yn paratoi chi lot yn well i gael sgyrsiau naturiol yym ac i ddatblygu'r acen achos nid yn ein acen ni yn Saesneg.
Ie, so chi wedi dysgu ar-lein gyda ma- yn siarad gyda mam-gu hefyd. Yym... Sut oedd y profiad? Beth oedd, beth oedd y prif heriau? Ac oes unrhyw tips uh, dy ti, Rhys, i ddechrau? Neu, neu dod nôl at Connor, ond Rhys, unrhyw tips i, i ddysgwyr eraill? Ie, yeah, wel, mae'n gallu teimlo y prif her, fi'n credu y prif her, oedd e ddim yn rhywbeth um, ieithyddol o bosib, ond oedd e rhywbeth uh, personol, achos o'n i'n teimlo ar adegau, o'n i'n Chymor yn siarad cryn dipyn o amser bob dydd astudio Cymraeg ar achos oedd rhaid i fi yrru hanner awr i'r ysgol a hanner awr nôl felly pan o'n pan fues i yn y car roeddwn i'n gwrando ar Saesneg neu Welsh ond o'n i wrth fy modd da'r Gymraeg yym wrth wrth gwrs achos bod e'n iaith nefoledd ond yym o'n i yn timlo bod hi'n am- amhosib bron rhannu yn llwyddiant rhannu yng nghariad yng a- angerdd gyda gyda'r gymuned e- ehangach achos fel fel wedes i o'n i yn yr ysgol uwchradd. A doedd ddim lot o Americanwyr yn ysgol uwchradd â diddordeb yn beth o'n i'n neud. Fel, mae'n gallu teimlo'n eitha ynysig ar adegau i ddysgu iaith estron neu iaith dramor fel 'na pan 'ych chi mor ifanc â ni, os wedyn ni ifanc. Ond, Ie, dyna, dyna oedd un o'r pr- brif heriau wedyn 'ny, achos yym ie, ma' does dim byd 'da fi yn yn gyffredin os yy yw e'n angerdd i dysgu Cymraeg, does 'na neb arall yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Yym a'r peth arall oedd yym ni'n dod o le sy'n jyst yn uniaethog Saesneg, so does dim lot o adnodde na chariad at ddysgu ieithoedd yn ein ardal ni, heblaw am ymdrechion y ganolfan, fel o'n i'n weud. Yym ond Ie, so oedd e, oedd e jyst, oedd e jyst bod yn, yn, yn wahanol tyn bach um, yn yr ysgol uwchradd. O'n i'n gyd yn gwybod bod pawb yn yr ysgol uwchradd ise i rhyw raddau cydymffurfio dy phawb arall. Um, so, na rhywbeth, oedd hynny yn heriol, mae rhaid i fi weid. Um, ac oedd adeg gilydd, o'n i'n teimlo bod i'n well i fi roi'r ffidl yn y to a stopo dysgu'r iaith rhyfedd 'ma, ond wedyn dyma fi yn mynd nôl at 'yn nheulu a sylweddoli bod y cysylltiad 'da 'yn nheulu yn bwysicach na'r gysylltiad 'da 'da phawb arall yn yr ysgol uwchradd, ac o'n i'n cael llwyddiant, ch'mbod, o'n i'n gallu gweld gwelliant bob dydd, yym, lle o'dd 'i'n o'dd 'i'n broses, dipyn o broses ma' raid i fi weud, ond sticiwch ati, daliwch ati, yym, a tip ie, o ran o ran tips i ddysgu Cymrâg, Yym, rhaid i chi glywed yr iaith yn fwy, a rhaid i chi yym gael yr un yy faint o sgwrsio a 'stach chi yn glywed. So, rhaid i chi wrando ar y podlediade, rhaid i chi yy ymarfer gyda 'ch hunan. Do's do's do's dim byd yn 'ych atal chi rhag jyst siarad 'ych hunan trwy'r dydd. Achos dyna o'n i'n neud. Yym, a dyna rhywun sy'n gallu sgwrsio 'da chi, yndyfe? Dwi ddim yn mynd i ateb yn gwblhwy, ond ma' 'na ma' 'na ma' 'na feddylie yn yna, ma' 'na rhyw be- ma'n helpu'r ymennydd i ga'l yym ga'l ymarfer 'ych hunen. Ie. A ma'n ma'n hollol hollol gwnliadwy i i ymarfer 'ych Cymraeg chi 'ych hunen yym heb unrhyw un arall bron. Ma'n arafach os nag o's partner 'da chi, Ond rhaid chi ymarfer fel o'n i'n gweud, rhaid i chi ymarfer y weithred o siarad, achos rhaid ti, yy rhaid chi ymgyfarwyddo â syne yn eich cege, yn eich ceg, a ie, dyna fe. Yym, cyngor arall, ie, wedyn 'ny, yym, darllen hefyd yn bwysig, yym, ffeindiwch Llyfrau, Mae yna llyfrau i gael ym mhob man, allwch chi archebu trwy'r rhyngrwyd rhywle, neu ie, ffindo llyfrau ar-lein. Mae yna, mae yna, mae yna adnoddau defnyddiol iawn i gael, yn enwedig yn yr oes ddigidol 'ma. Fi'n credu bod hi'n bosib dysgu unrhyw iaith o unrhyw le yn y byd.
Ydy, yn sicr. A, a chi, chi wedi profi hynny. A Connor, be, be amdano ti? Pam nes di ddechrau? Nes ti gweld beth oedd Rhys yn, yn neud a penderfynu, o, oh, na i ymuno â fe? Do, na fe. Uh, Wel, o'n i'n fel... Uh, dim byd fel noble o fe. O'n i'n meddwl, wel, nes i tyfu lan dy fe, uh, o'n i'n ffeili credu pan dechreuodd e yn siarad Cymraeg wir, fel siarad dy dad am Lot o amser, o'n i fel, o, man, ma'r boi 'na, bo' fi 'di tyfu lan gyda fe, ma'n siarad iaith hollol arall, hollol estron, wi ddim, fi ddim yn gwbod, wi ddim yn deall, shwt wi ddim yn deall? So o'n i fel, ar y dechre, yy, dechrees i, o'n i'n, o'dd e'n dysgu ato ni, fi a ffrind arall. Um, O, cofies i. Ie, shwt ffrind arall. uh, adeg mor bur na. Mm. Uh, ar ôl ni, dechrees i say, uh, say something Welsh hefyd. Na, yn fuan iawn, iawn o'n i'n siarad um, Cymraeg yn uh, un dorm yn stafell yeah, yma. A nawr, dyna beth ni'n neud. So, i fi, byddwn i'n gweud, oedd yn tipyn bach yn haws i fi ddysgu, achos mae wedi dechrau popeth a ffeindio pob uh, resource a popeth i ni. Mm. Um, ond ie, yeah, nawr, uh, Wel, ffeindiais i nawr bod y Cymraeg yn ddefnyddiol iawn i siarad byti pobl eraill. Na be wy'n caru neud achos pwy yma yn siarad Cymraeg? Ond ie, mae yn elfen tipyn bach yn rhy cymhleth nawr, wel, dechre teimlo fel Mae Moina, fel fel oedd e'n gweud, mae llinell a tras ni yn siarad Cymraeg, mae'n mam hi o Gymru, a ni'n jyst, mae yna llinell yna sydd wedi torri, a ni'n gallu jyst ailddarganfod ein cysylltiad â Cymru. Ffantastig.
A, a wrth gwrs nawr mae'r ma ddau ohonoch chi'n neud e, i Rhys, siwr o fod mae hyn lot haws nawr, mae gyda ti Connor, fel Ti ddim angen siarad gyda ti dy hun trwy'r amser. Ie, chi'n iawn. Mae ffrind fach 'da fi, ond mae'n frawd i fi. Nawr, dwi'm yn deall popeth mae'n gweud, ond dal, ie. Da iawn. A, a beth am, beth am y, y, y, y, y perthynas yna gyda mam-gu a, a, a, a, a'ch dad chi? Uh, sut mae hynny wedi teimlo i gallu siarad Cymraeg gyda nhw, achos dwi'n meddwl ar un llaw, mae'n you know, ma ma ffantastig bod gyda chi teulu sy'n gallu ymarfer iaith gyda nhw, ond dwi'n gwybod i roi bobl, mae'n teimlo'n reit uh, annaturiol neu reit ryfedd i siarad iaith gwahanol gyda rhywun a, am y tro cyntaf.
Chi'n llygad eich lle. Yym, unwaith i chi ddechre yym siarad un iaith, wel unwaith i chi bigo iaith mas bo' chi'n mynd i siarad â un person, unwaith i chi ddatblygu perthynas 'da un person mewn rhyw iaith, unrhyw iaith, fi'n credu bod e'n anodd iawn iawn timlo'n naturiol yn newid i'r iaith arall. Yym, ond Es i jyst yn ara deg, yym, ch'mod, a cymryd yr amser i yn hunan, a a bob tro bod ni'n mynd draw i dŷ Mam-gu, o'n i'n iste lawr am rhyw awr fach, a erbyn diwedd o'n i gan amlaf yn siarad Cymraeg, achos bydden i'n gofyn iddi ddarllen llyfre yn gynta, fel o'n i'n plentyn fach, yym, a wedyn 'ny bydden i'n, yym, ie, bydden i'n dechre ch'mod, gweud ambell i sylwad ar ddiwedd y llyfr a gweud, 'O ie, fi'n cytuno' ond beth bynnag, fi'm yn gwybod. Yym, ond ie, roedd hi'n, fi'n credu roedd hi'n gyfnod eitha, eitha hir o drial um, trawsnewid yr iaith bod chi'n siarad â rwy- dy, dy mam-gu yn gynta. Um, Gyda Dad, mae'n sefyllfa wahanol fi'n credu, achos fod e'n byw yn yr un tŷ, yn amlwg, a yym ie, pan pan fydden ni'n mynd adre a fydde pawb arall yn cysgu, yym achos ma' Dad yn dueddol o o aros lan yn hwyrach gyda'r nos na na phawb arall, mae'n bwyta rhywbeth yn y gegin, Ond yym yym fydde fe yna yy ar ben ei hunan a bydden ni'n gallu jyst rhoi e yn y c- yn y gornel a siarad 'da fe. Do's do's dim dianc, dim cyfle iddo fe ddianc yym a o'dd e ar sâl ar sail ymarfer, dyna o'dd e, o'dd e ddim ymbyti newid yr iaith bo' ni'n siarad yn bob dydd ond o'dd e ar ar sail ymarfer yr iaith bo' fi'n treial dysgu. Yym ac o'dd e wrth wrth ddechre siarad 'da fi o'dd e'n sylweddoli faint o Gymra'g o'dd 'da fe. faint oedd e oedd e 'di colli ac hefyd faint oedd oedd 'na o hyd. Yym, ond nawr mae'n ana- hollol, hollol, hollol anaturiol i fi siarad Saesneg dy mam-gu. Yym, a sonies i ymbiti'r ganolfan yn gynharach, yym, a'r yy boi a'r dyn sy'n rhedeg y y ganolfan, Dan Rhiwatham, ma'n yym ffrind mowr i fi ac ma' ch'mo' wedi gwitho yn y ganolfan a wi'n mynd i witho 'na dros yr haf eto yn y ganolfan Madog ar gyfer astudiaethe Cymreig. Yym, a mae'n teimlo mor, mor rhyfedd i fi siarad yy Saesneg 'da fe hefyd achos 'na'r berthynas sy sy 'da ni. Mae'n mynd yn y ddwy ffordd, os 'ych chi'n dechre siarad, yym, ma' ma'n anodd t- t- newid i'r iaith newydd, ond mae hefyd yn yn bron yn amhosib newid nôl, ma' s- ma'n rhyfedd, ma'n beth rhyfedd. Gwych iawn.
Um, felly, uh, just dweud ychydig bach felly, y, y, y ddoi ohonoch chi, am be ydych chi wedi bod yn wneud gyda'r Gymraeg yn y gymuned, yn, yn yr ardal, achos uh, uh, Rhys nes di siarad ychydig am y gynolfan, just dweud ychydig bach am waith y gynolfan, y gwaith gyda'r clwb dych chi wedi bod yn, yn redeg. Diolch.
Um, so, Gyda'r ganolfan, fel ddwedais i, mae'n lleol, felly dim ond pymtheg munud lawr lan yr hewl o le wi'n byw, nôl gytre yw e. Felly, oedd e rhywbeth o'n i wastad yn ymwybodol ohono, o'n i wastad yn gwybod fod e 'na, bod nhw'n wneud pethe Cymreig. Ond yym ie, llynedd yym es i ati i witho yna ac o'n i'n yym intern o'n i yym ac o'n i yn tiwtora ambell un trwy 'ngwaith i, ond mae 'na lot o brosiectau yn mynd ymlaen 'da'r Ganolfan trwy'r amser, felly mae'n mae'n gwasanaethu'r yym gyfandir cyfan. So, po- pawb yng Ngogledd America, dyna ni'n gweithio 'da nhw, ni yw'r sefydliad yym i weithio 'da 'da phawb yn America, yym yng Ngogledd America, felly ie, mae mae wastad pethau... Mae'r yy ymdrechion yn ddigidol gan amlaf. So does dim, does dim lot o ddosbarthiadau yn y gymuned, um, ond mae yna rai, a maen nhw'n dod nôl bob blwyddyn. Ond um, yeah, fel dros yr haf, o'n i'n gweithio da um, disgyblion Cymraeg oedd eisiau p'un ai atgyfodi Cymraeg nhw, achos oedd na sawl un um, oedd, yn, uh, oedd wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol a wedyn i symud draw i Gymru weithiau.

bob un peth fod ar lein ac does dim rheswm bido sydyn yn erbyn ni, aethon ni ati gyda pheiriant mowr digideiddio, sgano lot yym ac y prif beth wedyn ni oedd cynllunio a pharatoi at gynhadledd, oedd yna ddwy gynhadledd dros yr haf, yr un cynta oedd Naswch yym sef, wi'n ffili cofio beth mae'r llythrennau yn meddwl ond, Yym, mae yn gynhadledd yym ar gyfer astudiaethau Cymreig yym yng Ngogledd America i gyd. Yy o'dd o'dd honno yn arbennig iawn iawn, yym gathon ni westeion gwych yym gan gynnwys Sioned William yym sy'n sydd yn aelod o'r Senedd yng Nghymru, a gaethon ni Richard Wyn Jones a Jerry Hunter. Yym ie so o'dd o'dd hwnna'n wych o'n i'n o'n i'n ca'l cwrdd â rhai o Gymry Cymru cyn i fi hyd yn o'd fynd i Gymru yy sh- yn siarad Cymra'g yym so o ie o'dd hwnnw yn wych a wedyn yn y gynhadledd nese gethon ni Welsh Heritage Week yym sef mwy ne' lai ma'n ma'n dathliad o o yy Gymreictod yym i'r Americanwyr yy ac o'dd honno hefyd yn brofiad ac anner Yym, wedyn ni, o- o'n i'n ddiolchgar iawn amdano fe, wedi cwrdd â bobl anhygoel trwy'r yy trwy'r profiad hwnnw. Yym, ond ie, cyn- cynhadledde o'dd o'dd cynhadledda o'dd rhwbeth o'n i'n o'n i'n o'n i'n fawr am neud dros yr haf, yym, ond ie, o'dd e'n wych. Yym so dyna'r ganolfan, ma' ma' 'na lot o bethe ar y gweill 'da'r ganolfan so ma'r ma' Dan Rhywbotham sy'n rhedeg ganol- ganolfan yym wedi wedi bathu term gyda fe sef Dan Sbonio a ma' ma' cynllun hir iawn iawn 'da fe am bopeth sy'n mynd i ddigwydd yn dyfodol a a wedyn gewch chi siarad 'da fe ryw bryd a fe fydd e'n gweud 'tho chi bob bob un peth sy'n mynd mlan on' ma'n gyffrous iawn ma' lot yy lot o ddatblygiade newydd 'da'r ganolfan i ni ehangu ein gorwelion. Waw ffantastig.
Ond O ran y clwb Cymraeg, sori mae lot 'da fi i weud, jyst yn parablu 'ma, ond yym o ran y clwb Cymraeg, yym ie felly pan gyrhaeddes i yn y yn y brifysgol 'ma, o'n i'n meddwl o o o gael prifysgol o 60,000 o ddisgyblion, o'n i'n meddwl fydde rh- rhai eraill yn yn rhannu'r un profiadau 'da fi, bydde bydde nhw o bosib yn rhannu'r un iaith, achos Mae lot o bobl o gefndiroedd amrywiol yn dod fan hyn a maen nhw'n ffeindio eu cymunedau nhw sy'n siarad yr un iaith, sy'n rhannu'r profiadau, o bosib yn nabod yr un bobl neu rhywbeth fel 'na, sy'n gallu cymryd rhan yn eu diwylliant nhw eu hunain. Ond pan gyraeddes i, doedd dim lot yn mynd 'mlaen 'da'r Gymraeg. Oedd 'na fwrdd bach o ieithyddion oedd yn astudio'r Gymraeg ond oedd neb 'na o ran Yym, i tr- i tras nhw, o'dd o'dd neb 'na i gynrychioli Cymru a Chymreictod a pethe fel 'na yym yn t- yn Herwnes sy ddim jyst yn siarad ambyti'r iaith. Yym, felly o'n i'n benderfynol o wneud rhyw fath o glwb neu rhyw fath o ymdrech i arfywio'r iaith 'ma, i i r- gynrychioli a gwreiddio ein hunan. Yym, a dyna nes i yy ar ddiwedd 'yn 'yn mlwyddyn 'yn mlwyddyn yy gynta' ni. Yym, so wnaethon ni sefydlu Clwb Cymraeg, a dyna'r enw, achos does dim clybiau Cymraeg eraill. Clwb Cymraeg yn Gymraeg oedd hynny. Um, a ni'n cwrdd bob wythnos o hyd, uh, a le wy'n dysgu gwers bach iddyn nhw o ran yr iaith ac hefyd o ran diwylliant Cymru a hanes Cymru. Wy'n trio cynnwys um, darn bach o hanes ym mhob un gwers. Yym, ond ie, wi'n credu bod hi bod yn yn eitha llwyddiannus, gan mae ni yw'r unig unig ffordd bod nhw'n um, cael mynediad at p'un ai i'r Gymraeg neu unrhyw beth um, gyda astudiaethau Celtedd. Um, so wi'n treol dysgu tyn bach o bopeth, ond ie, yeah, dysgu Cymraeg bob wythnos, a ni'n ei nawr, ond ni'n treol ehangu'r clwb hefyd. Waw, da iawn. Ti'n ti bach o'n arwr uh, dros y Gymraeg, uh, Rhys. Um, Cona, uh, dwi'n deall bod y ddau ohonych chi wedi mynd i Gymru, wedi dod i Gymru hefyd. Uh, just dweud ychydig bach am, am y daith draw fan hyn. So, o'n i'n na uh, dwy flynedd nôl, yeah, dros yr haf. Uh, athyn ni yn gyntaf i Lundan, a uh, cwrdd, cwrdd o'n ni uh, Dan, mm -hmm. oedd, oedd yn gyrru ni i... Ble, ble athyn ni? Afreiron. Afreiron. Ie, yeah, oce, okay, Afreiron oedd e. Mas i'r Ie, ie, ie. So, o'n i'n aros yn Afreiron, uh, o'n i'n teithio o gwmpas uh, arfod, arfodir na uh, i uh, Sir A sh- shwm b- ble o'n i? Sir Sir Benfro? Benfro Benfro o'dd e ie ie ie. Gobeithio Sir Benfro a wel o'n i lot o o deulu ni 'di bod yn colli o- cyn 'ny o'n i'n jyst o'n i'n clwed yy enwe o'n i ddim yn gwbo o'n i'n na- o'n i ddim yn nabod nw. So cwrdd o'n i a cefndir a dad a a lot o bobol 'na so o'n i'n treulio lot o amser a jyst yn teithio o gwmpas 'na a Sut, sut, sut oedd hi'n sut oedd hi'n teimlo i ddod i Gymru ac i, i siarad y iaith hefyd? Rhywbeth hollol wahanol i fi. O'n, so, o'n i ddim di weld neu teimlo rhywbeth fel yna. Um, o'n, o'n i ddim yn siarad y iaith, rhaid i fi fod yn glir yma, achos o'n i ddim di dysgu eto. Uh, oedd e di dechrau, ond o'n i'n clywed y iaith, o'n i'n weld e'n clywed y iaith, ond o'n i'n arbennig iawn. Ond, um, ie. Yeah. Ie, yeah, be, be, be amdano ti, Rhys? Ges di ambell i sgwrs yn Gymroeg pryd hynny. Pryd, pryd oedd e gyda lle? Oedd yna'n cwbl o fynyddoedd yn ôl? Wedyn i radio'r Ysgol Uwchradd, sef 2020, yr haf o 2024. Um, ie, yeah, oedd yn wych. Um, ie, yeah, fel, fel, fel sonies di, gethon ni drwy drown Sir Benfro gyda theulu uh, o Abergwein, sy'n hyfryd. Mae Abergwein yn lle hyfryd hefyd, mm. lle bert, pert iawn. Yym ac ma' 'na deu- ma' teulu 'da ni ambell ambell un yn ardal Aberaeron yym ma' ma' ffrind annwyl 'da fi ma'n pen pal i fi nawr yy sy'n byw yn Ab- yn Aberaeron o hyd yym ac ma' 'na deulu yn Llanarth hefyd m'wl by' ni ca'l siarad tym bach 'da nhw ond yym ie ddim o'n i ddim yn siarad lot o Gymraeg pry' o'n i o'n i'n o'n i'n gallu ca'l o'n i'n gallu gofyn ambell gwestiwn yn y Gymrag Rwy'n cofio gydag Alun, sef, yy, wncwl Alun yn galw fe, ond dyw e ddim wir yn wncwl i ni, mae'n gefndir pellenneg i ni. Ond, yym, ie, roedd e 'na ac oedd e'n gofyn cwestiynau imbyti, so o'n i'n o'n i'n sefyll tu fach i dŷ, yy, rhyw gefndir arall, yym, ma' hwn yn s- swnio'n eitha' sarhaus, ond i dŷ cefndir arall, yym, ac oedd e'n gofyn, gyda acen trwchus a bereiro- a a dyffryn eirw, oedd oedd e'n gofyn, Pwy lw, pwy lw yw hwnnw? Ac o'n i, o'n i ddim yn deall ar y dechrau, oedd e'n jyst gofyn ambiti lliwiau um, y blodau. Um, a dyna'r dyna Gymraeg siaradus i prynu. Um, ah, yeah. Fel prawf, prawf Cymroeg felly. Prawf, dyna fe, dyna fe. Neis gwrdd â ti. Ond, um, so ges i, ie, fel wedes i, ges i ambell, um, ddim sgwrs gyfan, ond cronc fach gydag Alun, um, a oedd hynny'n arbennig, a uh, o hynny, um, deilliodd ein perthynas ni, mi dal i ohebu gyda fe trwy'r trebos, mae'n ma helpu fi gyda Chymraeg ffurfiol o ran ysgrifennu, um, Cymraeg ysgrifenedig, ond um, Ges i sgwrs yn y yn y seler yn Aberaeron gyda menyw yym oedd yn gweithio yna yym a gofynes i, wi'n cofio'r geirie yn union yym lle gallwn ni lle gallwn ni talu os os gadwch fi. A nes i ddim treglo, wi'n cofio'n hen iawn yym a wedodd hi yy atebodd hi wedyn a esbonies i bo' fi'n trio dysgu Cymra'g yn Sysneg a a dyna gyd fan 'na. Wi'n credu wi'n cofio hefyd siarad gyda'r postfeistr yn y siop fach yn Aberaeron, gofyn, gofyn, gofyn le allai rhoi'r stamp ar y llythyr, um, a fi'n credu oedd 'na un arall, ond ddim lot, um, ddim lot o Gymraeg prynu, er fi'n credu o'n i'n fwy galluog ac oedd y bobl na'n gwybod ac nac o'n i'n credu hefyd. Yeah. Um, ond tro nesa fydda i'n Cymru, fydda i'n just rhedeg o gwmpas yn pob man siarad Cymraeg trwy amser, rhedeg geiriau yn y mwban. Come on.
Yes, o'n i'n mynd i ofyn am hynny, achos chi'n dod, y ddau ohonych chi yn dod yn ôl dros y haf? Mm, ar un.
So, er bod y cyfnodau, mae'r cyfnodau fyddwn ni'n an wahanol iawn. Mm. Um, Wy'n mynd draw ar daith fawr ar fyny ni hunan bron. yn dechrau uh, mis Gorffennaf, um, fyddai yn hedfan draw gyda nhad. Mae nhad i'n mynd i, uh, mynd i ddod â fi, nes wneud siŵr bod fi'n cyrraedd y lle iawn. Um, ond mae'n mynd i fod ar gwrs glwywi yn Aberystwyth yn gyntaf. Yym a dyna fydd yng nghwrs cyntaf i gymryd eriôd yn y Gymraeg, yy so fi'n gobeithio fi wi'm yn gwbod beth i ddisgwl i fod yn onest ond fi 'di dewis y cwrs gloywi gan bod 'na ddigon fi'n credu i unrhyw un ddysgu, ma' ma' wedi anelu at siaradwyr iaith gynta yn ogystal â siaradwyr newydd yym so fi'n gobeithio ca'l yy ch'mod tym bach o hyder, mwy o hyder yn y Gymraeg, yym ma' nhw hefyd mynd i siarad am len Cymru Yym sy'n gyffroes iawn yym achos wi'n ddarllenwr brwd a wi'n gobeithio bod yn ddarllenwr brwd a galluog yn y Gymraeg hefyd so ie edrych ymlaen yn fawr iawn ac hefyd edrych ymlaen ar aros yng Ngheredigion yn Aberaeron yy ddim Aberaeron sori yn Aberystwyth ond mor agos at Aberaeron yym lle ma'r teulu yym Ac wedyn ni, wi'n mynd i fod yn Llangrannog am gyfnod o bythefnos, fi'n credu fydda i'n Llangrannog, yn gwirfoddoli yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangrannog. So fydda i'n cael gwitho 'da phlant am y tro cynta', yn y Gymraeg, gawn ni weld, ond yym Ie, so dyna'r rhan honno, ond wedyn 'ny yym fydd y teulu yn cyrraedd yym yr wythnos nesa', dy- dym- dyma'r cynllun cyfan. Ond yym newn ni grwydro tym bach trw trw Gymru i ga'l gweld yym lle fydd o bosib bo' ni heb weld o'r bla'n achos bo'r wythnos rhydd 'da ni. Yym a fydd dad a mam a phawb yna yy erbyn hynny, ond wedyn 'ny diwedd yr wythnos ewn ni'r Eisteddfod achos dyna amser Eisteddfota. Yym. A wi'n gobeithio yym cael yn wynebu ar gyfer dysgwr y flwyddyn a chael cystadlu i i gobeithio ennill y y tlws. Ah, wel pob lwc, ie. A s- Steddfod cynta, cyffrous. Yym, felly, yy, a lot o gynlluniau ar y gweill, yym, a ie, ma'n brofiad anhygol siarad gyda chi, uh, just i uh, dod ar sgwrs i, i ben, achos dwi'n gwybod bod, bod diwrnod prysur o'ch blaen chi, ond um, uh, wrth uh, edrych yn ôl felly, uh, Cona falle yn dechrau gyda ti, Be, beth mae'r Gymraeg, beth mae dysgu Cymraeg wedi roi i ti? Sut ti'n teimlo am y, y daith iaith yma dych chi wedi cymryd uh, hyd yn hyn? Mae'n cwestiwn wych. Um, I fi, o'n i ddim yn disgwyl unrhyw beth mwy na just rhyw ffordd i i siarad am pobl eryll, dwi'n gweud ni o'r blaen. Yym ond ie fi'n fi'n gweld nawr cleciwr.
Ie na na na'r gŵr yy yn y dechre ond nawr yym fi'n fi'n o'n i ddim yn disgwl o'n i ddim yn deall shwt ma'r iaith yn gallu mynd i fod rhan o ein hania- hunaniaeth. Hmm. Ond wi yn gweld fy hunan fel rhywun sy'n ma' ma' siarad y iaith yn bwysig i pwy ydw i nawr a ie, fi ddim yn gwybod, mae'n ma hollol mwy bwysig na o'n i'n meddwl, cant y cant.
Ie, yeah, fanta, a Rhys, uh, sut, pa mae'r Gymroeg yn bwysig i ti? Uh, sut ti'n teimlo am, am y profiadau chi, ti wedi cael hyn hyn? Wel, mae wedi bod yn hynod o bwysig am ddatblygu yn hunaniaeth y bod yn onest fel wedys ti, fel yn nealltwriaeth o fi yn hunan. Fi'n credu fi wedi sôn wrth bobl eraill bod y profiad o ddysgu Cymraeg wedi wneud i fi sylweddoli shwt mae cyflwyno ei hunan. Fi wedi cael cyfnod bach le o'n i, wel, timod, mae ma gyda fi o hyd, mae ma pryder cymdeithasol gyda fi, felly yn Saesneg mae'n anodd iawn i fi ddechrau sgyrsiau, i fi um, gwrdd â phobl newydd, mae'n ma ma peri lot o ofan i fi, bod yn onest, ond yn Gymraeg wedi, wedi gorfod dysgu, wedi gorfod dysgu shwt mae cyflwyno'n hunan, stop ie. yn gorfod dysgu shwt shwt mae cyflwyno'n hunan ac felly yn ie yn yn deall yn hunan yn well a wedi yy wedi yy wynebu'r yy pryder 'na yn yn lot yy rhwyddach fi'n credu bod hi'n lot rhwyddach i fi i fi bennu sgwrs 'da bobl nawr a- a- yy o bosib achos bod 'na yym prin gyfle i ni siarad Cymraeg 'ma so bob tro fi'n gweld Cymro bob tro fi'n cwrdd â rhywun o Gymru ma' rhaid siarad Cymraeg on'd oes? Yym, ond ie, mae wedi yn siapio i fel yna, yym, ac ddim i fod yn rhy haniaethol, ond fel, fel wedest ti, mae, mae yn rhan o'ch hunaniaeth chi. Mae'r, mae'r iaith bod chi'n dewis siarad yn ddewis, yym, so mae dewis siarad iaith eich cyn-deidie yn gallu effeithio ar gweddill eich, eich bywyd cant y cant, cant y cant. A just cyn i ni orffen felly, um, ble mae pobl yn gallu ffeindio chi ar-lein os maen nhw'n dilyn uh, pethau chi'n neud yn Gymroeg? Ie, cwestiwn da iawn. So, fi'n trio ngorau i rhoi fideos lan ar TikTok. Yym, sylweddolais i bod dim lot o gynnwys i bobl, yym, fel sylfaen a chanolradd a pethau fel 'na. Ma' 'na lot o bethe i ddysgwyr ar-lein, ond ddim lot i bobl yn y canol, felly dyna pham ddechreues i yy neud TikToks. So ma' ambell un fan 'na, ma' ma' mor... wi mor lletchwith o flaen y camera, felly o'n i o'n i ddim yn disgwl cael unrhyw fath o lwyddiant, ond ma' ma' ma' pobl yn fy nilyn i ar TikTok, a allwch chi fy nilyn i 'na. Yym ac hefyd wedi dechrau'r un cyfrif, copïo popeth o'r cyfrif 'na at y gyfrif ar Instagram, so gewch chi ein eleni fan'na. Ocê, wel 'na 'na i roi manylion yn y show notes yy ond o- be- beth yw rif y cyfrifon ym- yma? So, beth yw Rhys- sori beth yw enw'r cyfrifon yma? Rhys yn y Byd yw'r enw'r ddwy. Rhys yn y Byd. Ie, yeah. yeah, a, a ti Connor, neu ti'n ti gadw hynny i Ddydd wneud? Ie, na hwnni.
Fe sy'n wneud e.
Un peth arall, jyst wedi dod mewn fi fy mhen hefyd, sut mae mam gi yn teimlo am hyn i, hyn, hyn i gyd? Rhoi bod ti'n rhoi brwyd ohono chi? Yn credu bod i, mae'n lico meddwl bod i. Um, mae'n ei gweud rhyw bethe fel sy jyst wedi 'yn harlwy yn berffeth, sy fel y peth perffeth i weud i ddysgwyr, ma' 'di gweutho fi ambell waith, O, wi'n siarad â chi, siarad i ti fel hyn, a wi'n anghofio weithie bo' ti'n ddysgwr, wi'n wi'n meddwl bo' ti'n Gymro, dyna mae'n weud, so bo- bob hyn a hyn, so wi'n credu bod e'n ddigon positif o ran 'ny, ond yym Ie. ie, ma' yn sicr wedi helpu tyfu i'n perthynas ni, wi'n credu, wi'n lico meddwl yn 'yn nghalon i, fi'n falch ohonon ni. O, fi'n siŵr bod ti'n falch iawn. Diolch yn fawr iawn, pob hwyl i chi. Wel, diolch yn fawr i'r ddau frawd am y sgwrs yna. Ac os ydych chi wedi mwynhau'r sgwrs, beth am rannu'r podlediad yma gyda'ch ffrindiau? A chofiwch chi roi adolygiad ar eich hoff app podlediadau fel Apple Podcasts neu Spotify.